wa loko ni hleka na nde i nga ri no va ni hlangile ya five years na nde Oh, na yo yo yo yo. Serious. Swi ra ina mabelo must lo ya eh, vona. Eh eh eh a na ha phindi leswi. Oh, vonani yi dzani futhi ta kota ku hi ve ya nghena studio ba hi. Ah, yona vela ntwi nga ri voice ra ku ri hlantswekini mara ni nge phindi leswiwani. swa tibiti na swi twisa eh ho ta yimbelela mundzuku n'wana mhani hi ku hi ta rhuketela vanhu Ah, hayi na belo Hayi na belo, hayi Zulu. mani nkoku eh, kumbe ni koka na mina kumbe swi nga fana na leswi ya n'wina swi nga ndlisa swona ka n'wina ah, mi nga mi nga twa swo swa dlaya be swilo la hayi mara e mina chava ndzi tshama ni yi dzaha dlo since na ha ri tsongo a ndzi se tshama ni yi dzaha na yi chava Ah, n'wina okay a vonani ke a a hi tshikeni sweswo ma Mm, Eh, yeah. a hi tshikeni sweswo Mo hi ni ni tekanyana swin'wana lani swo hi kota ku khomisa khomisa nyana and then hi ta vona ku hi huma hi famba ya hi xivele mo se a tuwa yini a ni hleketa no lela phela na ha ku nghena phela kati swi leswi swa kona na mi vula ku mara mi nga ta ka hina um mha ku fika mi se va na one minute se mi twa ndlala kati mi lo suka ka ngo mi kha mi twa ndlala e a yi swekanga lexi a ngame bota a yi swekanga va ta ni hleketa no ni nga teki n'wansati xi famba xi ya ka vona xi kha Ah, me ni vurini mina ni vurini mina ni ku boti loko mi la ku teka n'wansati mi fanele mi sungula mi chuza a ni ngo mi ye mi ya teka vavasati exikolweni ku tekiwa leswiya swo order ti-pizza na yini mina eh, n'wamukhatyani wa black b n'wamukhatyani wa black b a nga swi tivi ku tlhava foni e a nga swi tivi ku tlhava foni that's why a nga swi koti ku order pizza wo ti swekela bot matani ku no jumela ku fana na van'wanyana va nga jumela swi famba kahle se a swi fambanga kahle Hey. mara na tisola mara mara ve ri munhu u dyondza hi swihoxo Ah, mi- mi- mi- mi ta dyondza wrong bot hi ku swi leswiwa ku tirha swo xava la swa swo jumela va jumela va ri na swo xava swi ta va ta va nyika n'wina mi ha na data mi ya odini Eish, mi ha na Madeira. swo xava no yimela wife hayi mo eh, linkedin linkedin king okay hayi mo hi swona ke ni ta twa hi n'wina loko mi vuya mi vuya na swakudya Eh,

Eh, ni ya ma fish and chips la mana nde se u tirha fish and chips lowa nga ah eh, lo xava leswi a mahaku lowa n'wina wo- wo sweka ke lowu wa hina wo order Eh, but dene msile ku ndla sweswo mi swi ndlaku ya mara vhele ku se a vhela ni vuleni ku exi mina ni twa ndlala ah mi lava ku ndlisa ku yini uma boheka tana ni n'wana swo boha eh. tana n'wananga mara mpfuneni phela lava n'wanaka ka va va tshamba dya machipisi na kan'we eh, se hi n'wana wa n'wehe loyi ah, ma n'wi vona mosi i black bond the junior ana n'wi vona nga ku photocopy straight eya eh, photocopy straight Hey! Kunjani? Hey, mi mi mi ta themendela ngopfu mugamba wa machipisi. Ah, eh, ti ohaya mhani eyi a ka ha lunghi nchumu Ah, a ni mi twe vhe mugana mi ri la hi ndlala ndlala ni ku haha. Ho mi ni n'wi seta frusta n'wa swi twa swa hisa swi huma ndle ka oven he bot. hawu na switwa va ri yini va sweka hi oven ehe oven a yo sweko wa vo kufumela leti ni ta ti tekela swakudya leti a vo kufumela a vo kufumeta okay ee vo kufumeta va swi cheli na spices kumbe xi ti xi cheliwe kwihi aha ka tin'hweti sweswi mi swi odaku mo oda swa njhani kumbe na ro thiyekerele ni nga ri vo mugameri dya kwale ka n'wina mi lo oda a yi kombela

Mm-hmm. xikipa lexi mi nga doka xikipa xa mina na ku famba no vonane bot no kombe dyanana hayi kwati ngopfu kwati ngopfu i ta ku n'wansati bot ebot sweswano ni n'wi gangisa ni te i swa mina mani na twisa ku i xikipa xi fambisana kepsele loko mi nghena laha ni twe ni nyuma ngopfu hi ku i ta swi voku xikipa hi fambisana sweswo bo no kombela dyanana a mindle bota mindla mamela a xin'wana ku ri ndzi mi teka xixa xa n'wana mi tala ku xi mbala xo davukela mi ni teki ni mi nyika xikipa mi ti byela ku ri mina na n'wina hi ta hanyisana He, bo- mara mina ni endla swo mi ni endlela swakudya ku ku veni a mi ni tshembise ku ni nyika inani a ni a mi ni tshembise ku ni nyika na tintangu mara mara na hayi ni ta vhe ni ti teka na to tangu ta mina hi toho musi leta ti nga laya hayi boy tinani hayi